Эһигини бу бүгүҥҥү ааскы күҥҥэ маныы сүөкүҥҥэ айылҕаҕа тахсан мустан быһыылыта кытыы түгэҕэр тахсан бырааһынньыктаан өрөбүтүнэн истиҥник эҕэрдэлиибин! Актылы! Күндей нэһилиэгин ағымаһылыгар Иван Витальевич Константиновка Күндү нэһилиэкпит эр дьонноро бүгүҥҥү күрэх кыттааччылара бүгүҥҥүттэн утум иккитин төһүйбөтүөт үгэс буолбут күрэхпит арыллыбытынан барыгытын итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Бары билэрбит курдук бу бүгүҥҥү күрэхпит Алексей Алексеевич Игнатьев бирииһигэр ананар. Буут Алексей Алексеевич бары билэргэ курдук байыаннай дьайыттан бу выпуска кэлэн манна нэһилиэгэр сынньана сылдьар. Онон бүгүн көхтөөх ким бэлэмнээх, ким Көнө харахтаах, көнөлүүлээх ол кыйды. Уус Утар улууһун аҕа сэбиэтин салайаачытыгар Борис Михайлович Уваровка. Түөтүнэн. Ыстабыллаах Иван Витальевич Күндэйин нэһилиэгин ытык-мааны ыал аҕалара, биһиги кэнчээриттаттарбыт, бүгүҥҥү күрэх кыттыылаахтара, эһэтинэ барыгытын бүгүн анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕа боевой мэдээл кавалера, иһибии дойдулааххыт Игнатьев Алексей Алексеевич бирииһигэр ыытыллар салгын саанынан сыл ытыыга күрэх саҕаламмытынан Сунтаар улууһун аҕаларын сүбэтин аатыттан итиитии-истинник эҕэрдэлиирбин көҥүллээн. Оттон бүгүҥҥү тэрээһин сүрүн сыала Алексей Алексеевич анал байыаннай дьайыыга баран эйэлээх көҥүл олох иһин кытта сылдьарын, кини хорсун быһыытын билиҥҥи кэнчээри ыччаттарга билиһиннэрии, дойдуга тапталы, дойдуга бэриниилээх буолуу өйдөбүллэри бэлиэтиир күн уонна сүрүнэ диэн ыал аҕата уолун кытта ыкса сибээһин олохтооһуна ыал аҕата тус бэйэтинэн уолугар мындырын сатабылын көрдөрүүтэ, үөрэтиитэ уонна Сүрүнэ диэн бу аҕата суох уолаттары маннык күрэҥҥэ, күрэххэ кытыннарааһына бу улахан суолталаах дии саныыбын. Ото саха киһитэ былыр-былыргыттан мындыр өйдөөҕүнэн, киэҥ көҕүстээҕинэн, дириҥ токкуйдааҕынын биллэр. Дьэ ити өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин үөрэтиэххэ, маны тутуһан билиҥҥи олоххо дьүөрэлээн саха омуга, саха кэнчээри ыччата өссө үүнэ-сайда турарыгар биһиги үлэлиэххэ-хамсыахха диэн ыҥырабын. Муус устар алтыс-сэттис күннэригэр Мэҥэ Хаҥалас улууһугар Майа сэлиэнньэтигэр сүүрбэ төрдүс төгүлүн ыытыллар аҕа уолунаан күрэх олус үрдүк таһымҥа ыытыллан ааста. Манна биһиги улууспут чиэһин Наасиэйи нэһилиэгиттэн Гуром Степан Корниловтар үчүгэйдик тиэстээхтик көмүскээн кэллилэр. Ол курдук өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 19 улуустан, ума 70 улуус кыттыытыттан 19 хамаанда икки күн олус сытыылаахтык уонна оттон олус бэйэлэрин улуустарын чиэһин күүскэ көмүскээтилэр. Ол курдук бастакы миэстэҕэ Амма улууһуттан Федоровтар улахан чиэскэ бочуокка тигистилэр. Иккис миэстэҕэ Бүлүү улууһуттан, үһүс миэстэҕэ Сунтаар ууһа уонна Уус Алдан тахсаннар хаачыстыба өттүнэн биһиги төрдүс буоллубут. Ол гынан баран биэс иһигэр киирэн өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөннэрин, өрөспүүбүлүкэ президенттэрин кытары киирсэммит төрдүс миэстэни ылбыппытынан биһиги үөрэн турабыт. Онно бу маннык тэрээһиннэр олус наадалаахтар уонна суолталаахтар. Маннык тэрээһинтэн биһиги оҕолорбут үүнэн-хаайдан Сунтаарын улууһун, нэһилиэгин улууһун, өрөспүүбүлүкэ тиэһин көмүскүүллэригэр кыах уонна оттон бэйэлэрин эт харахтарынан көрөннөр киирсэллэрэ бу улахан суолталаах диэн этэбин. Ону бүгүҥҥү тэрийээччилэргэ улахан махталбытын биллэрэбин. Уонна оттон аҕа түмсүүтүн аатыттан Сунтаар улууһун аҕа түмсүүтүн аатыттан бу Утум сүүрбэ-түөрт сыллаах тэрийэр уонна ортобут нэһилиэк общественнай олоҕор активнайдык кытта сылдьар Валерия Иннокентьевичка Сунтаар улууһун аҕа сүбэтин аатыттан араас проектардарга уонна оттон уол оҕону болҕомтолоохтук иитиигэ дьаныардаах үлэтин иһин грамотабытын туттарарбытын көҥүллээтим. Туонна бары билэбит дойдубут үрдүнэн ыарахан уустук кэм турарын. Манна биһиги уолаттарбыт саха буойуттара олус чиэстээхтик туруулаһан киирсэ сылдьалларын бары билэбит. Ол курдук, эһэлээх олохпут туһугар бэйэлэрин доруобуйаларын харыстаабакка киирсэ сылдьар биир дойдулаахпыт Алексей Алексеевичкэ эмиэ грамотабытын туттарарбытын баҕарабыт. Истиҥэҕэ сeni tutarım. Уонна Күндэй нэһилиэгин аҕа сүбэтин салайааччытыгар Василий Дмитриевичка бу аҕар уола сайдыытыгар уонна оттон кылаатын киллэрэ садьаран эмиэ тини үтүөтүн үлэтин ыаналаан тураммыт биһиги эмиэ грамота турабытын көҥүллээн Дьэ, ким дулуурдаах кыайыыга дулуурдаах ким бэлэмнээх ол кыайдын барыгытыа киһини баарым махтаа Металигар Урауд Иван Витальевич. Э, тохто, бу, бу нэһилик пит улахан кушчуттара Сыбары манна бааллар диэммит биһин ото биллэрии курдук. Ол курдук ото быйылгы бастакы көҕөҥҥө диэн ото эмиэ бириис туруора каһанымныбыт. Ол курдук күүрбэ алтыс чыыһалыттан алтыс майга дылы подсодной куһунан барыта окуот билиэтэ, диссидиэлэ, кустаан, видео подтверждениелаах кустаан көрдөрбүт киһиэхэ бес тыһыынчалаах сертификат туттарыллар. Аҕа түмсүүтүн салайыстыгар

Күөккайдаатын ырааппыт эбит улахан күрэх. Бу уолаттар кытаатын ким хатабыллаах, ким хааны эбит туттар хаптар дьэ ол бу эһэлиигэ баран диэн агитациялаабаппын отой отой эһэлиигэ кими да ыытымат ыыппат буолахата но баҕар ким эрэ баҕатынан барыа баҕатынан барар киһини ким да туппат ол бардаҕына дьэ бу маннааҕын аабыга туһалыа

Аҕай хвають. Биир дьаһаг Эй, уголь буппут.

Икки сылга тэҥинэн харчы бэриллэн, эрдэттэн харчы көрүллэн, үлэлииргэ, ремонт оҥорууга, суруокка ыалыйыыта суох барыта Блин, плохо они ля олаттар китилер. Лаңет, чай!

Окултуота уонна туманны көрдөххө быйыл туохпут результат үчүгэй. Бары даҕаны тоді тоҕоскуонуллубут. Дьэ бу начальник класстарга үһүс бочуоттаах миэстэнилэр Иванов Саша, 400 класс.

Егивалана, ким? Туох? Егоров Георгий Викторович суробу пыһаҕа уонна бу Алексей Алексеевич суробу ботуруона Дьэрэ уонна чемпион үрдүк атынылла Алексей Бобов. Фи блок контроль.

Оо, уопсай түөхтэрэн тото. Үстэ элбэхпаа тыыныр. Иккис учеттах места ылылар Львов Алексей Геннадьевич командата Лев уонна Миша.

Чөмпүйүөн үрдүк аатын ылар Владимир Михайлович хамаандата Надежда Магаевтан поступите.